Kita ini mazhab tadi, ada mazhab. Kalau nya bubuhan Wahabi, Salafi nya kah bamazhab nya bubuhannya? Bubuhannya itu langsung Quran Hadis ja. Kena ada keterangannya kena. Kanapa jadi bamazhab?

Jadi munnya kepercikan contohnya banyu hujan, ni di ember kita ni lah di ember kita ni, arti ember tadi banyunya kurang dari dua kolla, kecipratan percikan banyu hujan ni nah sini nah. Otomatis airnya itu apa namanya mun bahasa banjarnya mamurancing apa kecipratan mun bahasa banjarnya kecipratan

Kasian jar mamasi wan mambarsi lagi dahulu ini alhamdulillah tanyaman bakarami tinggal napa ambil banyu siram bah mun bahari aku ni mang beri bah tuhuk mangisip lah nah taguring mang beri nah nah taguring kawiuhan rupanya gadang jua ni malam tadi nih.

Tapi sarumahan, tahi ulun, tahi mamaskia, tahi askia jua tatuyung. Nah nangitu pang muncrat percikannya tadi, itu nampak banar jelas. Jelas kada? Nah jelas ja Pak Suyono, jelas ja itu deh. Mun nang sudah jelas itu, itu ngarannya nampak ainun najasah ngarannya. Benda ain naitu kelihatan. Ini nang kada kelihatan. Contoh kita ni bakamih. Bakamih ni bahati-hati sudah.

Yang penting gon ngarannya, wok, won, won itu tujuh puluh lima persen. Gon ngarannya. Jadi usul fikih itu dibagi ngarannya ada yakin. Yaqin itu seratus persen. Seperti sahjaku sumbahyang, napa misalnya, ada kada menghadap qiblat. Manghadap kiblat tunai. Kiblatnya ka mana? Baitullah. Nih kita ini nih, kompas iih ja ah. Kompas ini pas arahnya. Kompas nang sabutingnya pang sama. Bakompas tadi. Tentulah kawalah dikatakan seratus persen sejadah kita nang kita ampar itu pas maarah kena Baitullah. Kena Baitullah, kawalah manyatakan seratus persen kena Baitullah. Jawapannya mus iya jangan mustajab mun mustajab kena am ini mustahil mustahil mun handak yakin ni basa yakin nah baarti nang kita di luar jalur baitullah di di luar jalur baitullah. Di mana kah? Di Amirika kah? Di Taiwan kah? Di Banjar kah? Di Jawa kah? Di Sumatra kah? Itu yakin seratus persen itu kada kawa. Kada kawa. Bah dimapa? Lalu usul fikih maandak ngarannya itu dhon, dho, dhon, bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Sangka. Sangka. Kita menyangka pas sudah. Ada kada sangkanya. Kita menyangka ini pang sudah arahnya. Itu ngarannya dzon. Bukan yakin, bukan. Tapi dzon ini lebih dari lima puluh persen. Tujuh puluh lima persen batambah bahasa banjarnya salawi salawi batambah itu zon ngarannya bilanya zon ini ini makanya ada usul fikih nih ada usul fikih tadi supaya memudahkan belajar fi fikih

Kompasnya kada sabuting dua pulang, malah kurang apa jua pang. Iya sudah. Nang sabutingnya syak pulang. Jadi ada tiga. Yaqin, saratus persen tu yakin. Dzan, tujuh puluh lima persen.

Yakin lah. Ada nang kita syak, ragu-ragu. Kada mendangar azan. Kada mendangar azan isya kada mendangar. Dasar kada nang ajannya jua. Heeh. Nah itu syak tu. Isya kah sudah? Balum kah jar. Nah itu apa ngarannya tu bibinian? Apa namanya? Syak ngarannya. Ya, ragu-ragu. Dilaragu-ragu, disumbahyang diragu-ragu, sumbahyang diragu-ragu, sudah masuk kah jar balum kah, ragu-ragu dibawanya sumbahyang pa acil mai, dibawanya so solat padahal dia ragu-ragu sudah masuk belum, ragu-ragu udah ja patin bawa solat aja.

Kamu tadi dari mana jar Patin. Nya Patin kaya itu nya bahasa Indonesia Patin. Kada bahasa Banjar pang. Kamu tadi dari mana jar sama istrinya ngomong. Dari masjid. Udah solat belum jar Patin. Udah. Oh ya udah jar Patin. Berarti solat saya tadi saya solat sudah masuk pada waktunya kata Patin.

Begitu kurindunya tadi sungsung banar datang kesungsungan datang pokoknya pas acara intinya pengajian mengantuk nah apa jawabannya Umma Pabayu jawabannya

Tiba-tiba datang istrinya, datang di masjid. Menanyakan badin, kamu tadi udah sholat isya belum di masjid? Udah. Oh, kata badin berarti tadi saya sholat sudah masuk wak waktunya. Kang Bar ini pina celeng-celeng nih, pina mengamati banar, paham jua kah? Pertanyaannya, Kang Bari, gimana sholat Pak Atin, shoh apa enggak?

Yakin kada tu? Ni arah kita sini nah, ulun sudah bakompas. Ma arah kiblat ni berapa kali dah ma ukur lawan kompas, pasnya itu ujung keramik, ujung keramik yang sini nah. Jadi model model apa itu ngarannya Jo? Siku jar nya itu ya? Siku apa ngarannya? Siku ai lah. Nah ini nih pas nih, menurut kompas. Nah. Makanya nyaman banar kita kada perlu bagaris lagi, jadi arah akan ini napa se sejadah ini nah, nah pas tu yakin lah pian pulang babuka kompas bujur banar pang ustad nih jar buka kompas wahini di hp ada cek dulu arahnya. Nyaman wayahnya, nyaman banar wayahnya. Sama kompas ada di android ja pang. Memudahakan tu Allah taala tuh, tinggal kitanya ja lagi, tinggal kitanya ja lagi. Urang bahari dimudahakan Allah taala jua, urang bahari. Kaya urung bahari mancari arah kiblat pakai selet tu ja. Tading selet kada kawa. Tatak dua tak andaki banyu kobokan atau di piring. Isi'i banyu, isi'i banyu, andak selet nang bapatah tadi tak. Uu tu jua haja, jua haja. Kena nukar kena. Nang tatra tu nah, nang tatra. Atau pun sadi patah lisah anak ya nah banyu di kobokan nah nah tuh tuh tuh nang kekuasaan Allah taala arahnya itu timur barat analisanya kaya tu urip tu kok bisa kaya tu nah lading seleb tu tatra tu nah.

Jadi yang penting nang tuha-tuhannya kena kita cariakan gurunya. Mun ulun kada hauran ulun langsung mamaja kena. Tapi bila ulun ada berhalangan maukah kepala? Napakah ta setengah stress ni ustadznya? Nya ustadz nang lain gantiakan kena. Ustadz nang lain.

Saayat itu jar yang balajar, misalnya ayat nang itu kita baca. Ulun malajari bubuhan ada kah bubuhan mamalia buya parik? Hah, badiri. Inya jai tahu jar Ethel ja. Takoni, kalu pang nang lima ayat semakro kada kala? Saayat ja kala? Nah, saayat tu jar. Ini misalnya.

Allahu akbar Allahu akbar bar bar ni akbar itu minantu pak husni sama minantu bahasa banjar lah.

Ujar Mang Deri, Nun mati bertemu kaf kan amang tulisannya a m a n n k.

Arab rahmat manyebat marhabat. Kalu Arab, Arab, inya nyebat rahmat, ra, ra, rahmat. Rahmat Allah. Ustad Rahmat. Kita Banjar manyebat Ustad Rahmat, Ustad Rahmat.

Insyaallah ya nak, insyaallah mudahan uh, cepat terlaksana. Amin.
Belajaran Quran huruf per huruf. Namunnya kita kada tahu, kan kita ni kada tahu. Kecipratan kah, kada apa kami. Kada apa-apa. Kada apa, kada apa-apa. Jangan jua mentang-mentang kada apa-apa. Hmm. Hmm. Amun lalakian ini mun lalakian bakamih. Ini kita lalakian dulu. Bakamih pasti baatur kada? Baatur. Nah, ini kepalanya. Nah. Diping eh udin ni apa ni nah kada nang mana di bibinian kami lalakian haja sini ini kami lalakian haja bebauan kada jua kami eh nang bari nah ini buah kami pian ar pian haringakan kada arahnya ha atau los ja kah usah lagi ja kambari. Bisa jadi itu nyungut, bujur lah, ini itu nyungut bisa nih, mau nih itu nyungut nih, apalagi itu paham nih, nah bahaya am, di nyungut, di nyungut kang bari nah jar badamian, ya nang lapas pada kloset tu lepas, tahamburan najis, tahambur najis, wassalam sudah jangan barik, kada tahu jua aku jar kada tahu nangapa istilah menipu di nyungut. Paksa am disiram dulu, nah disiram dulu sekira-kira pon tujuh puluh lima persen insya Allah jam kambari najisnya habis sudah nang tajungkat tadi tagasut bisa nah iya am jar bisa jua tagasut baatur kada ini mengawal jam.

Nah tadi hudah otomatis ba a ba atur kamana ma aturnya di talalakian ni kamana kan kita ni kloset ni itu tadi di pinggir pir wa di pinggir pir kunti ni kini jua kerjanalnya kang barit berarti kaya ini tu yang kunti pas haja mu contoh akan nah. Kamana maarahkan pasti ke hija ke hija tadi bukul pina model nang kaya anu tu nah urang upacara bapak mengheningkan cipta dimulai nah mengheningkan cipta banar nih kalu disambat diarahkan ka de lah diarahkan diarahakan ke makanya bagus ulun nya model nang kaya itu nah bakelok. Amunnya di tangah, di tangah nang nang rata apa habar? Kada banar bibinian kami lalakian haja. Apa habar? Amun ka situ manumpukakannya kambari. Air kencingnya apa habar? Muncrat. Bahaya kada? Bahaya. Muncratnya ke mana? Bisa kena badan atau pakaian. Nah, itu bahaya. Diarahakan dulu ke diding nang halus. Sudah diarahakan ke diding nang halus, ya Allah, kita sudah bahati-ha-hati. Hanyar disiram.

Kalu nang di ember mungkin kada tahu ad haa mustakmal bisa mutanajis bisa bisa muncrat sini lah bisa kah muncrat ke ember mutanajis sabujurnya jangan jua was ni pikih ni kayanya was was pasti was was. Cuman itu dulu bisa jua muncan ke em ember bila muncan ke ember berarti banyunya ya najis banyu najis nih jangan bila masuk ka WC langsung ponis kitih nih itu biasa langsung ponis aja balik nang bari baar dibalik nang bari ganti yang baru. Tahu garang kita, itu ja. Mun kada tahu jangan langsung ponis, jangan. Anggap haja itu mustamal buhan ka najis kaitu ja. Tapi ketika kang bari asalnya syak, najis kada, najis kada, itu ja digodok kang bari, najis kada, najis kada. Sejam rajin bahirat. Mikiran najis kada najis kada najis kada. Naik nonton, naik nonton nih naik najis ja kang bari. Nah. Nang maulah naik nang bari jua, zon balik. Karna sudah zon, wajib dibuang. Artinya nang maulah kita itu berat, kita jua. Nang maulah kita ringan, kita jua. Coba mun masuk mantan PRT lah, kita nih masuk, masuk, kita maulah ringan. Paling kada mustamar kita tu, paling kada mustamar dah ai dah, kada mambuang, kadada was was, jadi nang maulah was was kita jua, maulah was was bikin kita was was kita jua, yang mambikin kita supaya jangan was was itu kita juga.

Di drum bakuran banyu, asalnya bening banyunya, jernih, bagus banar. Bubur bekayu ulin, kayu ulin atau ada nang urang marandam di drum tadi dinamnya ka kayu ulin. Uh jar kang barit, ini berubah banyunya gara-gara kayu ulin ada. Handak dipakai mana wajib jangan kada sah buang ja kembali jangan dibuang sah haja itu berubah warna berubah warnanya bukan berarti merubah warna apa alami karena ka ulin itu najis kada kada najis itu ja lah. Lemak, ngintu jua lemak. Lemak, minyak. Drum tadi bakas minyak. Bakas minyak, minyaknya kada najis, kada. Oh, ini minyak perabot ini berubah nih. Cium baunya, bau minyak lamak. Rasanya kan semalam apa jar? Eh, apa? Dianalisa dulu, banyu ini mustamal kada? Nah ini perubahannya, minyak-minyaknya kada najis. Ya Allah. Atau air banyu laut tacampur banyu laut, lalu ada banyu rasa asinnya.

Kalau nya teh pang jar nitu kan jelas, jelas itu berubah banar warnanya warna gin kita menyambat kita menyambat gin ampih dah banyu, banyu mutlak, banyu mutlak jar banyu, ampih dah betambah ada tehnya, udah jelas tu kada soh.

Bebas akan Allah taala. Cuman nang roh ini bebas, roh nang bagus jua. Amun nang contohnya apa yo? Bebas bersarat. Kan ada tahanan. Walaupun bebas bersarat tetapi lapor jua. Ini bebas bersyarat, ada nang bebas bersyarat kawa, ada nang kada. Jadi tergantung dosanya jua. Tergantung dosanya jua. Jadi kita kirim doa, apa tidak orang tu ad ada apa guru remisi kah? Apa ngarannya? Remisi. Nah, itu kaya apa caranya?

Oh paham tu om abu bayu paham banar tu kayaknya udah tahu banar sidin tu senang sidin lah iki jar sidin ngerti sidin alladzina sabaquna tanda kutip yang diperhatikan garis bawah alladzina sabaquna saudara-saudara kami. Alladzina orang-orang yang sabaquna yang telah mandahului kami. Paham lah maksudnya lah. Kada usah ditafsirakan gin paham dah. Saudara-saudara kami yang telah mandahului kami. Kada perlu gin jauh nang padahkan dah jar Allah Taala. Dijelas akan Allah Taala itu nang urang alladzina

Silahkan jar Allah minta ampunan untuk dirimu sendiri dan orang yang telah mendahului kamu, artinya yang telah meninggal duni dunia. Ini misal, urang meninggal dunia disiksa di kubur, inya urangnya kada panyumbahyang, bisa kada diampuni Allah? Bisa! Kalau nang sudah maninggal ni kada kawa. Kada kawa inya bagarak kada kawa lirang, sumbayang kada kawa lagi. Siapa? Nang hidup. Jadi nang hidup nang bapikir, mamikirakan nih nang mandahului doa kan mudah diampuni. Jadi insya Allah malam Sabtu tu khusus itu ja kena. Apalagi dzikir nasyid, yasin, ngiring doa. Yakinlah sampai nang barit. Bila pian kada yakin, kafir, jar Buya. Kayni ja, mun mamadahakan ni kada sampai, ni siapa kah siapa kah mamadahakan kada sampai, silahkan coret di Quran nang bunyi ayatnya Rabbana ighfir lana, coret silahkan. Ayo, itu ja.

Tag eg ja hapus. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Asal meninggalnya meninggal dunia dalam keadaan beriman. Jadi kada ada lagi pertanyaan, Pak Ustadz, bolehlah ulun kirim doa untuk orang tua ulun, kada sempat masuk Islam? Halui bisa untuk tol kada kawa. Karna sudah jelas ayatnya bil iman. Nah jadi kalu sudah ada ilmu jangan ragu-ragu lagi menjawab karna betakun kena pa rw. Jadi handak nah untuk apa paman tu datang ke rumah paman nih udah pak husni datang udah seh seh bacakan ngirim doa arwah.

Kenapa orang isok? Ayatnya alladzina sabaquna bil iman. Nah itu sudah penyadarnya wah kawa jadi ustad buhan pian kena. Nang perut bibiniannya bisa jadi ustazah. Dalilnya jelas ujar Pak RW. Dibacakan dalilnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Andaikan tidak ada bil iman ujar Pak RW.

Insyaallah nggih Allah subhanahu wa taala panjangkan umur kita Allah sehatkan badan kita Allah luaskan rezeki kita nang halal Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga nang sakinah mawaddah warahmah mudah mudahan di akhir umur